מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת תענית דף ל' עמוד א'. לאמיר הייבן גאנץ אויבן ביי די צוויי פינטלעך. איז געשטאנען די משנה ערב תשעה באב לא יאכל אדם בית תבשילין. די משנה זאגט מיר ס'קומט תשעה באב, די מענטש דארף פילן אביסל אבילות, ער דארף זיך דערמאנען פונעם חורבן, איז פאר דעם גיי נישט עסן קיין צוויי תבשילין. אזוי אויך גיי נישט טרינקען קיין וויין, עס נישט קיין פלייש. יעצט ווען די משנה רעדט פון צוויי תבשילין, צוויי תבשילין מיינט ווי רש י איז מסביר, צוויי זאכן וואס זענען געקאכט, דאס הייסט לאמיר זאגן איך האב פלייש מיט איך האב פיש, אדער לאמיר זאגן איך האב פלייש מיט אן אייער אויף דעם, איז רש י זאגט אויך ווי לאנג זיי זענען געווארן געקאכט צוזאמען, פיש מיט אייער, איז דאס צוויי תבשילין. און אויף דעם זאגט די משנה זאלסטו וויסן ערב תשעה באב לא יאכל אדם בית תבשילין, אזוי אויך איז נישט קיין וויין און נישט קיין פלייש. אמר רב יהודה, קומט רב יהודה און ער דערס מסביר אביסל מער, און ער זאגט אזוי, לא שני אלא משעה שו ע ולמעלה, ווען איז געזאגט געווארן דעם איסור, דאס איז נאר פון חצות און ווייטער, ס'הייסט לאמיר זאגן חצות איז צוועלף אזייגער, און די נעקסטע זעקס שעה, דעמאלטס איז דער פראבלעם, אבל משעה שו ע ולמטה, אבער די ערשטע זעקס שעה פונעם טאג, דאס הייסט פון אינדערפרי לאמיר זאגן ביז חצות, דעמאלטס מותר, דאס איז נישט קיין שום פראבלעם. ס'איין מימרא וואס די אמורא רב יהודה זאגט. און נאך א זאך, ואמר רב יהודה נאך א מימרא זאגט ער, לא שני אלא בסידא המפסיק בה, ווען איז געזאגט געווארן דעם איסור, ווען קען איך נישט האבן צוויי תבשילין, ווען קען איך נישט האבן קיין וויין, ווען קען איך נישט עסן פלייש, דאס איז דווקא ביי די סעודת המפסיק בה, ער עסט די סעודת המפסקת, מיט דעם ענדיגט ער יעצט און באלד גייט ער פאסטן, און אזא סעודה עסט נישט קיין צוויי תבשילין, טרינקט נישט קיין וויין, עסט נישט קיין פלייש. אבל בסעודה שאין מפסיק בה, אבער טאמער ער עסט דא נישט די סעודת המפסקת, עסט עפעס א אנדערע סעודה, דעמאלס מותר, דעמאלס איז דאס נאכאלץ מותר. און לכאורה איז דאס נישט א שטיקל סתירה, אונז זאגן מיר דא פון ווייטען פון חצות, ניין, כ'עס נישט. שפעטער זאג איך ניין, ס'ווענדט זיך וועלכע סעודה דו עסט. און פון דעם די גמרא מסביר, זאגט די גמרא ותבעי לה כלה, ביידע טאקע קומען זאגן דא א כלה, און ער זאגט אזוי, וצריכה. זאגט אזוי, די אשמינא בסעודת המפסיק בה, וואלט נאר געברענגט די צווייטע מעמרא, אז די אלע הלכות זענען נאר נוגע ביי די סעודת המפסקת, הוה אמינא וואלט איך געמיינט, אפילו משש ש ולמטה. לאמיר זאגן צען אינדערפרי איז ער מחליט, איך גיי יעצט עסן סעודת המפסקת, אויב זאגסט מיר נאר די צווייטע חלק, איז משמע אקעי, דו עסט סעודת המפסקת, איין מינוט, ביי סעודת המפסקת, נישט קיין צוויי תבשילין, נישט קיין וויין, נישט קיין פלייש. כמשמעלאן, פאר דעם ברענג איך דיר נאך די צוויי ערשטע מאמר פון רב יהודה אין כמשמעלאן משי שעות און למעלה, אז דאס איז נאר פון שש שעות און למעלה, אז אויב דו ביסט מחליט צו האבן א סיסטעם אויף זעקס אינדערפרי, קענסטו עסן צוויי תבשילין, וויין, פלייש איז נישט קיין שום פראבלעם. און נאך א זאך, ווי אש מעינה משש ש ולמעלה, וואלט נאר געשטאנען שש ש ולמעלה, הווה אמינא אפילו בסעודה שאינו מפסיק בה, וואלט איך געמיינט, ווען א מענטש גייט עסן מיטאג און מאכט זיך א שיינע סעודה, דאס איז נישט צו צום סוכות, דאס גייט ער עסן שפעטער, יעצט עסט ער סתם עפעס א סעודה, וואלט איך אבער געמיינט היות ס'איז שוין יעצט די צווייטע מאל די צווייטע זעקס שעות, ס'הייסט די נאכמיטאג שעות, וואלט איך געמיינט טאקע יעצט דארף איך אויך אכטונג געבן. כמש מלן אויף דעם זאג איך דיר ניין, בסידא המפסיק בה, ס'איז דווקא ווען דו האסט יעצט די סידא המפסיק בה, דאס הייסט איך מוז האבן צוויי זאכן כדי די איסור פון צוויי תבשילין וויין און פלייש זאל נישט חל זיין, ערשטנס ס'איז שוין די צווייטע העלפט פונעם טאג, ס'הייסט די צווייטע זעקס שעה, איין זאך, און נאך א זאך ס'מוז זיין די די עסט די סידות המפסיקות, אויב איינס פון דעם האסטו נישט, זאלסטו וויסן קענסטו עסן צוויי תבשילין, קענסט טרינקן וויין און קענסטו עסן פלייש. און אויף דעם זאגט די גמרא תניא כליש נקמה און תניא כליש נבשרה. אונז האבן א ברייתא וואס גייט מיטן מהלך פון די ערשטע ברייתא, אונז האבן א ברייתא פון די ערשטע מימרא וואס רבי יהודה האט געזאגט, און אונז האבן א ברייתא וואס גייט מיטן צווייטן מהלך פון רבי יהודה. דאס הייסט רבי יהודה האט דאך אויסגעברענגט דא צוויי פוינטס. איינער פון די צד דארף איך קוקן, און איינס דארף איך קוקן ווי א כסדר קוקט, און איך האב א ברייתא וואס פארלאגט וואס פארלייגט זיך אויפן פוינט פון די צד, און איך האב א ברייתא וואס פארלייגט זיך אויפן חלק וועלכע סארט סדר עסט ער. דאס גייט די גמרא יעצט ברענגן. זאגט די גמרא אזוי, תענית כלישנא בעשרה, לאמיר אנהייבן ערשט קוקן מיטן סדר, וועלכע סארט סדר עס איך? די איסור איז נאר ביי סדות המפסקת. ווי זע איך אז א ברייתא זאגט דאס? זאג איך אזוי, די ברייתא זאגט אונז אז סועד ערב תשעה באב, ווען א מענטש עסט ערב תשעה באב, אם אסור לסעוד סעודה אחרת, אויב די סעודה וואס ער עסט יעצט איז נישט סעודת המפסקת, ווייל ער גייט באלד נאכמאל עפעס עסן, דעמאלס זאלסטו וויסן מותר לאכול בשר ולשתות יין, דעמאלס קענסטו נאך עסן פלייש, דו קענסט טרינקן וויין, נישט קיין שום פראבלעם. ואם לאו, אבער אויב דאס איז דיין סעודת המפסקת, וואס דו גייסט יעצט עסן, מיט דעם ביסטו יעצט מפסיק, אויף דעם זאג איך דיר זאלסט וויסן, אסור לאכול בשר, ולשתות יין, קענסט נישט גיין טרינקען קיין וויין, דו קענסט נישט עסן קיין פלייש, און די זעלבע זאך איז אויך לגבי שני תבשילים. דאס איז אלעס אייביג א סעט, ווי מיר געזען אין די משנה, ס'גייט אייביג צוזאמען, די עסן צוויי זאכן, צוויי תבשילים, מיט וויין מיט פלייש גייען צוזאמען, און פאר דעם האט די ברייתא זאגט מיר דא, אויף וואס קוק איך? כ'קוק אויף וועלכע סארט סידי דו האסט, איז דאס ממש ווי די צווייטע מעמא וואס רב היד האט געזאגט אין תענוג ליש נקמה, איך האב נאכאמאל א ברייתא וואס סופארט די ערשטע מעמא וואס רב היד האט געזאגט, זאגט אזוי, די ברייתא זאגט אונז ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין. ערב תשעה באב זאל א מענטש נישט גיין עסן צוויי תבשילין, לא יאכל בשר, עס נישט קיין פלייש, ולא ישתה יין, טרינק נישט קיין וויין. רבי שמעון גמליאל אומר, ער זאגט, ישנה. דאס הייסט איך האב נישט קיין פראבלעם בעצם, איך קוק זיך. זאלסטו וויסן וואס דו האסט יעצט געמאכט אזא מיט א פשטות, צוויי תבשילין קען איך נישט עסן, וויין קען איך נישט טרינקען פלייש, איך קוק זיך אויף דעם, וואס יא, ישנה, ער דארף טאקע עפעס אנדערש טון, אבער נישט אז אינגאנצן ער זאגט טו דאס נישט טון. און אמר רבי יהודה, קומט א רבי און איז מסביר יעצט, כיצד משנה, ווי אזוי איז א מענטש טאקע משנה, זאגט ער אזוי, אם היה רגל לאכול שני תבשילין, א מענטש וואס איז געווען צוגעוואוינט ער עסט די צוויי סארטן תבשילין, כ'ווייס לאמיר זאגן ער עסט פיש און ער עסט אייער, צוויי תבשילין וואס ער עסט, אויף דעם זאגט רבי יהודה, אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן דו מוזט יעצט גיין משנה זיין, אז רבי שמעון גמליאל זאגט מאך א שני, עכ ת מסביר וואס מיינט די שני, יאכל מין אחר, זאל ער עסן עפעס א צווייטע סארט, דארף נישט טוישן די געסט, נישט יאכל מין אחד, נאר יאכל מין אחר, א צווייטע סארט זאל ער עסן, וואס? זאל ער יעצט גיין עסן איך ווייס נישט וואס, לאקשן מיט עפעס א צווייטע זאך? דאס הייסט צו זאגן, נעם נישט די זעלבע זאך, דו ווילסט דאך ווייזן אז קומט תשעה באב, דו ווילסט דאך ווייזן אז איך לייד עפעס מיט, איך האב עפעס א געפיל פארן טאג וואס קומט, איז פארדעם, איך גיי דיך נישט אסר'ן צו עסן צוויי תבשילין, אבער מאך עס אנדערש ווי דו מאכסט עס א גאנצע יאר. אדער ווי מהרא ג ליסא את בעשור בני אדם. לאמיר זאגן דער מענטש, ער עסט נארמאל א גאנצע סעודה מיט א גאנצע עולם, ער איז א באקווערדיגער מענטש, ער זאגט ער גייט זיך נישט עסן אליינס א סעודה, ער מאכט עס מיטן גאנצן עולם. אט צען מענטשן פאר זיין קרוב קומט זיי, ווען ער עסט, עסן זיי מיט. איז אויף דעם זאגט ער ווייטער, סועד בחמשה. דו קענסט עסן פלייש, אבער מאך עס א טאון אראפ, נעם נאר פינף מענטשן. האט די מוהרא א געלעשט אויס אסורי כוסות, אז ער איז געווען געוואוינט צוגעוואוינט צו טרינקען צען גלעזער פון וויין, שותה חמשה כוסות, טרינקט ער נאר פינף. דאס הייסט ווייטער, ער קריגט זיך און ער זאגט, מען קען עסן פלייש, מען קען עסן וויין, מען קען טרינקען וויין, מען קען האבן צוויי תבשילין, אבער אלעס מיט א שני, עפעס טאן איט דאון אביסל, צו ווייזן קוק אהער, איך לייד מיט מיטן חורבן, איך ווייס קומט א תשעה באב יעצט, מאך עפעס א שני כדי דאס ארויסצוברענגען. און יעצט קומט די עיקר פוינט וואס מ'וויל דא ארויסברענגען, ביי מער דברים אמירים, ווערן געזאגט געווארן די מחלוקות, יא עסן פלייש, נישט עסן פלייש, שניי תבשילין, נישט שניי תבשילין, טרינקען וויין, נישט טרינקען וויין, דאס איז אלעס נאר געזאגט געווארן משש שעות און למעלה, נאר איינמאל ס'איז אדורכגעגאנגען חצות, ס'הייסט פון נאכמיטאג די שש שעות און למעלה, דעמאלס קוק איך אויף דעם. אבל משאי שהוא עושה למטה, אבער ווייניגער ווי דאס זאלסטו וויסן, מיתה איז לכולי עלמא נישט קיין שום פראבלעם, איך קען טון וואס איך וויל, איך קען עסן וויפיל איך וויל, איך קען טרינקען, אלעס קען איך טון, ווילאנג ס'איז נאך אינדערפרי. זעה איך דאס איז ממש לפי די ערשטע מ מ פון רב יהודה, וואס ער האט געזאגט מ'קוקט אויפן זייגער, איז יעצט שש עשרה למעלה אדער שש עשרה למטה. און פון דעם זעסטו דא צוויי מימרות וואס רב איד האט געזאגט, און איך האב געטראפן כנגד דעם צוויי בריית'עס וואס סופארטן די צוויי לשונות, אדער קוק איך אויפן צד, אדער קוק איך אויכעט וועלכע סדר די עסט, און פארשטייט זיך מ'דארף משלב זיין די צוויי זאכן, מ'דארף צוזאמברענגן די צוויי זאכן, ווייל ס'גייט לכאו' אויף ביידע זייטן. הייסט אפילו דו עסט נאכן ז ל אויפן צווייטע האלב פונעם טאג, אבער דו עסט נישט צוזאם אויף סוכות, קענסטו מאכן וואס דו ווילסט. אפילו דו עסט צוזאם סוכות אבער נאכן ערשטע האלב פונעם טאג, ווייטער קענסטו טון וואס דו ווילסט. יעצט אז מ'רעדט שוין פון דעם נושא, און מ'האט שוין געברענגט די מחלוקת, ברענגט די גמרא יעצט נאך צוויי ברייתות, וואס ביידע ברייתות ברענגען נאכאמאל ארויס דעם פוינט, די מחלוקת, צו ווען ס'איז דא א איסור, איך גיי צו עסן סעודה סתם אויף סוכות, מעג איך יא עסן פלייש? מעג איך יא טרינקען וויין? מעג איך יא האבן שניי תכשירים צו נישט? און אויף דעם זאגט די גמרא תענית אידך, אונז האבן נאך א ברייתא, וואס די ברייתא זאגט אונז, ערב תשעה באב, לא יאכל אדם שניי תבשילין, ווען א מענטש קומט עסן סעודה סתם אויף סוכות, זאל נישט גיין עסן קיין צוויי תבשילין, לא יאכל בשר, עס נישט קיין פלייש, ולא ישתה יין, דברי רבי מאיר. דאס איז ממש ווי אונז האבן געלערנט אין אונזערע משנה, דא אן איסור צו עסן צוויי תבשילין, עס איז דא א איסור צו עסן פלייש, עס איז דא אן איסור צו גיין טרינקען וויין. והחכמים אומרים, חכמים זאגן ניין, ישנה, מען מעג יא, נאר וואס מען דארף מאכן אביסל א שיני. וואס איך האב שוין פריער דערמאנט, צוויי תבשילין, עסט עפעס א אנדערע סארט א צוויי תבשילין, און מען מארט בבשר און ביין, מאך אביסל ווייניגער ווייטער טאון איט דאון, אבער מען מעג. וואס הייסט קייצער מען מארט? זאג איך כ'על דיר געבן א משל, אם היה רגל ערך א ליטרה בשר, אויב א מענטש איז צוגעוואוינט צו עסן א ליטרה פון פלייש, ליטרה איז א סארט וועיט, דאס איז צווישן דרײַ הונדערט פֿיר און פֿופֿציק גרעם ביז פֿיר הונדערט פֿינף און צוואַנציק גרעם, דאס הייסט דאס איז געווען א גוטן שטיקל סטעיק, דאס איז וואס ער עסט נארמאל, איז יוכל חצי ליטר זאל ער עסן האלב פון דעם, הוי ראגל לשתות ליג יין, פלעגט ער טרינקן א ליג יין ביז יעצט, ישתה חצי ליג יין, מאך עס אייביג אביסל ווייניגער. אבער דאס לייגט די ברייתא דא צו, ואם אינו ראגל כל עיקר, אסור. דו קענסט נישט קומען יעצט זאגן אה, קוק, מען מעג עסן פלייש, מען מעג טרינקן, ווייל ס'איז דא א שיטה דא וואס האלט וואס מען מעג, זאג איך, ווייסטו וואס, נארמאל טרינק איך נישט, אבער נארמאל עס איך נישט קיין פלייש, היינט גיי איך יא ווייל מען מעג. אויף דעם זאגט די ברייתא ניין, ואם אין הרגל כל עיקר, דעמאלס איז אוודאי דאס אסור, ס'איז נאר פאר דעם מענטש וואס איז צוגעוואוינט, ער עסט ממילא דאס יעדן טאג, איז קיין ריזיגע שמחה איז דאס נישט, אבער דאך וויל איך ווייזן עפעס ווייניגער, איז פאר דעם זאלסטו וויסן, מיט דעם וואס דו מאכסט א שני, מיט דעם וואס דו ביסט ממעט, דורך דעם ביסטו איז מותר דאס צו טון אזוי. לייגט די ברייתא צו אז רבי שמעון גמליאל אומר, רבי שמעון גמליאל זאגט, אפילו לפי רבי מאיר וואס ער האט געהאלטן אז אלעס איז אסור, איך קען נישט האבן קיין צוויי תבשילין, איך קען נישט עסן פלייש, איך קען נישט טרינקען וויין ביי עשית המפ סעיקות, זאגט ער אבער אם היה רוגע לאכול צנון ומליח אחרי סעודתו, רשות בידו. ווען א מענטש פלעגט נארמאל עסן דעזערטס, פלעגט ער עסן אזעלכע צנון, אזעלכע געזאלצענע, מליח איז א געזאלצענע זאך, וואס מיינט ס'געזאלצענע פיש, געזאלצענע פלייש, איז סנוידען בכלל נישט קיין פראבלעם, אבער די פלייש איז בעצם א פראבלעם, און פאר דעם זאגט רבי שמעון גמליאל זאלסטו וויסן, אויב דו פלעגסט אייביג עסן די פלייש, און די פלייש איז א געזאלצענע פלייש, פאר דעם די מינוט וואס די פלייש איז געווען געזאלצן מער ווי דריי טעג, האט עס שוין מער נישט קיין טעם פלייש אין זיך, איז אפילו לפי ר' מאיר וואס נארמאל טאר מען נישט עסן קיין פלייש, ווייל ער האלט סיסע מפסקת, נישט צוויי תבשילין, נישט קיין פלייש, נישט קיין וויין, איז ער מודה, אבער אויב עסט ער זיכער פלייש וואס איז שוין געווען איינגעזווייגט אין זאלץ פאר מער ווי דריי טעג, און פאר דעם וועט די גאנצע טעם פון פלייש איז באמת אינדרויסן פון דעם, אזא זאך האלט ער אויך דאס מעג מען, דאס האט נישט קיין דין פון פלייש, און אפילו ר' מאיר וואס נארמאל לאזט נישט עסן פלייש, זאלסט וויסן קען איך דאס עסן פאר סעודות המפסקת. ברענג די מאל נאך א ברייתא, תעני אידך, איך וועל ברענגען נאך א ברייתא, כל שהי' משום תשעה באב, יעדע סעודה וואס איך מאך לכבוד תשעה באב, דאס הייסט למשל סעודת המפסקת, הגם ס'איז נישט דא קיין סעודת המפסקת, יעצט לכבוד תשעה באב עס איך סעודת המפסקת, אין אזא פאל זאגט איר ברייתא, דאס הייסט דאס איז שוין די פערדע ברייתא וואס מען ברענגט יעצט, זאגט איר ברייתא, אסור לאכול בשר ואסור לשתות יין, קען איך נישט גיין עסן פלייש און איך קען נישט טריקן קיין וויין, און נאך א זאך, ועשה לרחוץ. פון די צייט, ס'הייסט פון יענע סידי און ווייטער, ברענג איך שוין אריין אביסל תשעה באב, און פאר דעם זאלסטו וויסן, וואשן מעג מען זיך אויך שוין נישט, דאס הייסט דו הייבסט עס אן ס'איז סתם הפסקות, זאלסטו וויסן דאס איז אויך די צייט יעצט פון ווען דו מעגסט זיך שוין מער נישט וואשן. אבער כל שאינו משום תשעה באב, יעדע סעודה וואס האט נישט מיט תשעה באב, איך עס גראדע, ס'איז ערב תשעה באב היינט, איך עס גראדע מיטאג יעצט, נישט צו צום הפסקות, נעם עפעס א סידור. אדער לאמיר זאגן דו מאכסט צו צום הפסקות, אבער נישט פאר תשעה באב, לאמיר זאגן שבעות ובתמוז, ביסטו מחליט, אה, עס קומט באלד אריין א תענית, כ'גיי מאכן דא א סידור צום הפסקות. אויף אזא זאך זאלסטו וויסן, ווי לאנג די סידור איז נישט קאנעקטעד צום תשעה באב, מותר לאכול בשר, קען איך גיין עסן פלייש, ולשתות יין, כ'קען גיין טרינקן וויין, און מיתה לרחוץ, מען דארף דא טוישן דאס ווארט ועשה, אלע זאגן ס'איז א טעות, נאר וואס איז מיתה לרחוץ? ווייל אוודאי אינמיטן יו ש וואס איז בתמוז, נישט דא קיין איסור, יא איך גיי פאסטן, פיין, אבער ס'איז נישט דא קיין איסור רחיצה, און פאר דעם זאלסטו וויסן, ווען ס'איז א סעודה וואס איז קאנעקטעד צו תשעה באב, ווי למשל איר מאכט עס צו סתם אויף סוכות, זאלסטו וויסן אה, יעצט הייבט זיך אן א שטיקל תשעה באב, מעגסט דיך שוין מער נישט וואשן. אבער אויב דו עסט דיין פרישטאג אדער מיטאג היינט ערב תשעה באב, מאכט עס גארנישט, ס'טריגערט גארנישט, קענסט נאכאלץ וואשן. און לאמיר זאגן סתם א אנדערע תענית, ערב יום כיפור מאכסטו א סיסטעם אויף סוכות, צום גדלי' גייסטו מאכן, דו הייסט די אלע תעניתים וואס דו מאכסט א סיסטעם אויף סוכות, די פאקט וואס דו האסט יעצט געמאכט סיסטעם אויף סוכות, דאס מאכט נאך נישט אז יעצט זאל זיין א איסור פון רחיצה. רבי שמואל בר רבי יוסי אומר, משום אביו, ער זאגט בשם זיין טאטן אזוי, כל שעה שמותר לאכול, מותר לרחוץ. ער גיבט א זייער קלארע כלל. און ער זאגט איך בין זיך חולק, די סיסטעם אויף סוכות, דאס מאכט נישט קיין איסור פון זיך גיין וואשן, איך מעג זיך וואשן ווי לאנג איך מעג עסן. די מינוט וואס די תענית תשעה באב האט זיך אנגעהויבן, יעצט הייבט זיך אן א איסור פון רחיצה. ווי לאנג די תענית האט זיך נאכנישט אנגעהויבן, איז אפילו יעצט שוין דא א איסור אפשר, איך קען נישט טרינקען פלייש, איך קען נישט דא, איך קען נישט טרינקען וויין, איך קען נישט עסן פלייש, תנאי תבשילין, דאס איז נישט קיין טריגער פאר נייע זאכן. ווען הייבט זיך אן די איסור פון רחיצה? דאס איז נאר די מינוט וואס איך מעג שוין מער נישט עסן אינגאנצן. זאגט די גמרא תני רבנן, לאמיר ברענגען נאך א ברייתא, כל מצוות הנהגת באבל, יעדע מצוה וואס א מענטש וואס איז א אבל ער דארף טון די זאכן, הייסט האט די איסורים אויף זיך וויבאלד ער איז דאך א אבל, זיין טאטע, זיין מאמע, זיין ברודער זענען געשטארבן, נהגות בט' באב, איז די הלכות האט ער אויך אויף תשעה באב. זאלסטו וויסן, אסור ביי אכילה ושתיה, נישט צו זאגן אז די אבל איז אסור ביי אכילה ושתיה, נאר די אבל, פאר אים טאקע דאס נישט, אבער דא אלס טענה'ט איז תשעה באב איז אסור ביי אכילה ושתיה. און זאלסטו וויסן אויב מ'שוין באביילות האסטו א איסור איבער שיחה, זיך איינצושמירן, נעילת הסנדל, שיך, תשמיש המיטה. ואסור לקרות בתורה, טאר נישט גיין ליינען די תורה, בנביאים, בכספין, ולשנות במשנה, לערנען די משניות, ס'הייסט אפילו ס'נאר די פסוק פסקי הלכה וואס ר' בער האט אוועקגעלייגט, דאס טאר איך אויך נישט. בתלמוד, אריינקלערן אביסל מער, פארשטיין פארוואס האט מען גע'פסק'נט אזוי, אביסל אריינקריכן אין די דינים, טו איך אויך נישט, איבער מדרש, איבער הלכות, איבער אגדות, כ'קען דאס נישט טון, וויבאלד עס איז משמח א מענטש, דער מענטש וואס לערנט תורה, באקומט א מודי'גע שמחה דערפון, יעצט איז נישט די צייט פאר שמחה, איך ווייס ס'איז א פקידי השם משום מה שמחה לייף, די חלש אפשר צו לערנען, די ווילסט ארויס לערנען נאך א גמרא, נאך א בלעטל, יא, אבער יעצט איז צייט פון אבילות, דער מענטש טאר זיך נישט משמח זיין. זאגט ער אבער אבל קורא היא במקום שאין הראוי לקרות. געט אבער א העט און ער זאגט זאלסטו וויסן, אויב וועסטו ליינען אויף א פלאץ וואס דו ביסט בכלל נישט באקאנט, דעמאלס, דאס מעג איך יא טון, ושונה במקום שאין הראוי לשנות. אויב געלערנט איז ממש א פרעמדע זאך, איז עס עגמת נפש פאר די מענטש, איך פארשטיי נישט, איך ליג נישט אין די סוגיא, וואס וויל ער, וואס. ס'איז אים צופיל ארבעט בכלל צו פארשטיין וואס טוט זיך, און אויף אזא זאך זאגט די ברייתא זאלסטו וויסן, דעם חלק, דאס בין איך די מטה, פון דעם וועסטו נישט ארויסקומען קיין שמחה. און אויף דעם זאגט די גמרא ווייטער, וקורא בקינות, וואס דו קענסט אויך טון איז ליינען איכה, מגילת איכה קענסטו ליינען, באיוב קענסטו ליינען, איבער דברים הרעים שבירמי' אדער די אלע שלעכטע זאכן וואס געשעהן צו כלל ישראל וואס שטייט אין ירמי'. ותינוקות שבית רבן בתהלים, די קינדער אין חדר פארמאכט מען די חדרים, אנדערע זאגן איינער בתהלים, פארקערט איז נישט בתהלים, אבער אין אונזערע גרסה איז בתהלים, משום שנאמר בקרדי השם ישור משמחי לב, ווייטער, די תורה דערפרייט דעם מענטש, ס'איז דער קוויק דער מענטש, ער באקומט עפעס א מורא'דיגע חיות פון דעם, איז פאר דעם דאס נישט דער צייט פאר דעם, איז פארמאכט מען די חדרים. רבי הידא אומר, רבי הידא קריגט זיך און ער זאגט, אויף איינער קוה במקום שאינו רגיל לקרות, דו האסט מיר פריער געגעבן עפעס א היתר לערנען זאכן וואס איך בין נישט באקאנט אין, פארוואס ווייל דער מענטש מוטשעט זיך אויף דעם, ס'איז אים שווער, און זאלסט וויסן ניין איך לאדער עס נישט, ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות, די זעלבע זאך, לייענען אדער לערנען א זאך וואס דו ביסט נישט באקאנט דערמיט, איך געב נישט אזא העטה, ווייל למעשה אוודאי איז דא א שמחה פון דעם אויך, עס איז אים אפשר שווערער, ביז ער פארשטייט, ביז ער לייגט זיך אריין אין דעם, אבער איימס באקומט א בילד דערפון, באקומט א מורא'דיגע שמחה פון דעם, איז פאר דעם זאגט א אבידה זאלסטו וויסן ניין, יעצט נישט דא קיין העטה צו לערנען, אבל קורא איבער איוב, דאס יא, איוב קענסטו לייענען, איבער קינות, איכה קענסטו לייענען, איבער דברים הרעים שביום יהי', דאס אלעס קענסטו לייענען, ותינוק שבית רבן בתהלים בוי. איז פאר דעם אדער איז ער מסכים וואס מען האט פריער געזאגט, אדער קוקט ער זיך אויב האט פריער געזאגט אז לאזט אפען די חדרים, זאגט די רבי די ניין, די קינדער נישט, און טאמער טאמער פריער האבן געלערנט אז וואס אז טאקע גיי נישט, איז דא אויך ותנאך שבית רבן בטיילין בו משום שנאמר פקידי השם ישורם משמחי לב, איז פאר דעם יעצט נישט די צייט פאר שמחה, איז פאר דעם דאס נישט קיין צייט צו גיין לערנען תורה.